יעצט איך וועל לערנען א דערציילונג וואס הייסט א שפיגעלע פון מיין טאטן. מיר האָבן זיך מיט אים ביז אַהער קײנמאָל פֿריִער נישט געזען און נישט געװען באַקאַנט, אָבער באַלד דערקענט אײנער דעם צװײטן. אַזױ טרעפֿט זיך צומאָל, װען מע קומט פֿון אַן אַנדער לאַנד אַף כּבֿר-אָרז. באַגעגנט האָבן זיך אונדזערע בליקן. אויף זײַן בליק האָב איך געענטפֿערט מיט אַ שטומעם מיט אַ שטומער באַגריסונג, לײַכט אַ שאָקל געטאָן מיטן קאָפּ. מײַן בליק האָט בײַ אים אויפֿגעוועקט אַ פֿראַגע, פֿון אַמעריקע? ניין פון ישראל האב איך פונקט אזוי שטיל און קורץ געענטפערט. אויף א ביסעלעם פאסט עפעס נישט צו רעדן הויך און לאנג. איך בין פון ניו יארק. ער האט זיך אביסל אפגעריקט אין א זייט. אָנגעוויזן מיר מיט די אויגן, מיט די ווינקעלעך פֿון די אויגן, אויפֿן באַפֿרײַטן שטיקל רוים לעבן זיך. אָ, ס'הערט זיך שוין אָן. די גרעס פֿון אַ האַלבן הינטן זײַן. פֿאַר מיר איז דאָס געווען גענוג. אַזאַ באַנק, צוויי אײַנגעגראָבענע אין דער ערד קורצע דריטלעך און אַ שמאָל ברעטל צוגעקלאָפּט פּאַפּעריק. האט מען געקענט זעהן אין אונזער מחלה אין אונזער געגענט כמעט לעבן יעדער שטוב פון פארנט ביים אויפטיהל אז מיט דער פלייצע זאל מען זיך קענען אנשפארן אינעם פלויט, בין שוין לאנגע יארן נישט געזעסן אויף אזא באנק.

פארהאקט, ווי איך וואלט עס אים נישט פארגינען. כ'וואלט געקאנט שווערן אז פון דער שווארצער מצבה קוקט ארויס מיין שכן'ס פנים, פונקט אזוי שטיל און רואיג ווי ביז אהער האט ער געלעזט מיינע ספיקות. דאס בין איך דארט. וואס הייסט איר? אויף אייער טאטנ'ס מצבה? נו יא, וואס איז דא נישט קלאר? איצט האט שוין ער אויסגעדרייט דעם קאפ ווי געוואלט זיך איבערצייגן אז נאר אזא טיפש ווי איך קען עס נישט פארשטיין. א צופרידענער האט ער צוגעגעבן, א גוט שטיקל ארבעט, הא? דריי הונדערט גרינע האב איך אים געגעבן. זייער פאכאזשע, איא? א צעמישטער האב איך צוגעשאקלט מיטן קאפ. אבער פארוואס? פארוואס דווקא מיין פיקטשער? פארוואס מיין בילד? האט ער ארויסגעכאפט די פראגע פון מיין מויל. מיין מאמע פלעגט שטענדיג זאגן אז איך בין א שפיגעלע פון מיין טאטן. זיין בילד האב איך נישט. האב איך געגעבן דעם גראווירער מיין פיקטשער. וועט מיין טאטע איז געשטארבן איז ער געווען פונקט אין די יארן וואס איך בין איצט נײַן און זעכציק. ער האט א ווינק געטאן צום קבר ווי ס'וואלט דארט טאקע געשטאנען זיין טאטע א לעבעדיגער און זיך צוגעהערט צו זיין זון'ס רעדן אזוי ווי ער זעט אים.

אין די אנהייב זיבעציגער ווען דער עולם האט זיך שטילע רעד א ריק געטאן אויף מערב, האט זיך מיין עלטערן ברודער אויך פארגליסט צו באקן דעם אדרעס. קומט ער אין א פשוט'ן פארנאכט מיין ברודער און גיט א זאג. ס'איז פונקט די צייט צו פארן. וואוהין פארן? וואס פארן? קיין אמעריקע, ווי אלע נארמאלע מענטשן פארן. ווי איר זעט מיך, זענען מיר אלע אוועקגעפארן, חוץ מיין טאטן. אן ניקיטא פאר איך נישט. איך בין נישט קיין פאררעטער. מיין ברודער איז אויסער זיך. א ווארט נאך א ווארט. עס האט אויסגעבראכן אן עכטער בירגער קריג, ווי מען האט אונז געלערנט אין שול, די זון קעגן דעם טאטן, און דער טאטן קעגן די זון. די מאמע נעבעך, וואס האט זיך געהאלטן אינמיטן, האט אויסגעהערט פון ביידע זייטן. ס'איז דערגאנגען דערצו אז זיי האבן זיך געמוזט גט'ן, אנדערש וואלט מען זיי נישט ארויסגעלאזט מיט אונז. מיר זענען אַװעקגעפֿאָרן װי סאָנען. זיך אַפֿילו נישט געזען. די מאַמע האָט באַלד אָנגעהױבן בענקען און קרענקען, זיך אָפּגעגעסן דאָס האַרץ. אין אַ אָנדערהאַלבן יאָר אַרום איז זי געשטאָרבן. זי ליגט אױפֿן װאַשינגטאָן סעמעטערי אין ברוקלין. און מײַן טאַטע, װי איר זעט דאָ,

זי וועקט דערמאנונגען און דעם געוויסן. די צייט איז עס פאלאשעט פערד פלעגט זאגן דער טאטע, מען ווייסט נישט וואוהין עס טראגט און ווי עס וועט בלייבן שטעקן. דער איד האט גערעדט ווייטער. מיט צוויי חדשים צוריק האבן מיר זיך דערוואוסט אז מיין ברודער איז מסוכן קראנק, קענסער נעבעך. איר ווייסט דאך, דארט ביי אונז אין אמעריקע באלט מען נישט פונעם פאציענט גארנישט אויס. האט ער מיר געזאגט, ברודערל, כ'גיי זיך טרעפן מיט אונזער טאטן. ווי וועל איך אים קוקן אין די אויגן אז אט שוין דרייסיג יאר ליגט ער אן א מצבה? בין איך געקומען אהער, און במשך פון צוויי וואכן איז אלץ ערלעדיגט געווארן. איר זעט עס אליין. איך וויל נישט פארשטערן זייער באגעגעניש אין גן עדן. אזוי האט ער זיך אראפגערעדט פון הארצן, און דערפילט א פנים צו מיר א קרויבישאפט. נו, און ווי וואוינט איר אין ישראל? אין רחובות. און אין ניו יארק זענט איר אמאל געווען? ניין! האט ער זיך פלוצים דערפרעגט, פארבעט איך אייך קיין ניו יארק? איר זעט מיך דארטן? איר וועט מיך דארטן באלד געפינען. פארט צו מיטן סאבוועי ביז קאלומבוס סירקל אין מאנהעטן. איך האב דארטן א שטיקל ביזנעס. א פערד מיט א קאוטש מיט א וואגן. איר איר דארפט נאר פרעגן ביי די קאוטשמענס ביי די פארמאס וואו עס שטייט ניקיטא. אזוי הייסט מיין פערד. מיין קראסאוויץ. וועלן מיר שוין מאכן מיט אייך א יאזדע איינמאל א יאזדע. איך האב זיך געלאזט גיין צום טויער, לענג אויס דעם שמאלער סטעזשקע, פון ביידע זייטן האבן זיך געוייקערט די קברים, אסאך פון זיי פארוואקסן מיט בוריאנען, מיט לאפוכעס, העכער די מצבות, דא און דארט פון אונטער דעם ווילד-גרינעם געדעכטעניש,